bro this other year so this is 2007 tado rinopinda 2008 munongoyeza 2008 gore renzara riya riya things were tough pane zvinge zvinhu zviri obvious zvekuti unongonofunga kuti haa imba ye ndikapinda obvious hamuzoshayike salt hamuzoshayike hobvu chichi chichi zvinhu zvakadaro zvese zvizvo zvaishayika baba haa vanhu vanga vari pamawani so isusu pataigarawo pamba pane vanhu vekuti zvinhu zvaioma munhu wese achitokomplaina kuti hey, things are tough hey, chi hatina ana ufu chichichichi but ivo zvinhu zvavo zvaita nge zviri bo i don't want to say kuti zvanga zviri bo because i don't know the affairs dzemudendeni chaimo chaimo kuti zvanga zviri bo irona zvanga zvisiri but you know these guys ndovaive vekuti when everyone else is just complaining achingoita nge vari pasame level ivo vanenge vachingobuda tuma new release so team repanext pedu ranga rabuda ranga rabura tv color tv waiza mateziyaistatine kedoka tv kataiona katrident kekuti maiti mukanyanya ukatarisa stereki mapicture achona aiva atanga kungoenda kudenga kuti zekuti munhu aifanira kutongojambira kuseri orwa skillful paarea then kobva kaona dzingwe kaitomboramba kuona zvachose zvekuti taizongopedzisira takadzima tombonotamba panze tozodzoka time time after kana kuti three hours pamwe mushini unenge wambotonhorera so these guys are buying mavcr manyowani and this is the advent of madvds chichi ari kuuya nemadisk ah Kala TV LG ah apa isisi tiri kutoti huvhu pari kutonetsa you know ha so now you know i was a kid inini ndandiri munhu anga aionera anga akangwarira madhiri because ndaiziva kuti ndikanyanya kuda kuda kuonererwa stereki ndaigona kuzotadza kuaccessa some of these liberties handiti you see so i made sure kuti these three families ndaiwirirana nawo e eh. panga pane paden pana george kwana george kwanga kune vcr e, yaitamba magame saka ndaiwirirana nageorge nenyaya idzodzodzo kuti maweekends george paanenge bcause aisadzidza pataidzidza isusu taidzidza musupport mulocal school ka iye aidzidza kuluisa isi kuprivate school saka taiwirirana panyaya idzodzo then panext pachona pambari pana sandra haa ah, vana sandra zviri zvekuti food ah, food chete chete saka apa taizorova organization yekuti eh, homework ndainorovera kwana sandra handiti weekend ndaipedzera kwanani kwana george then kwekupedzesera kwandichataura nezvako nhasi ndekwana kalo haa makandipedzera that day you know kwana kalo manje ndokwanga kune color tv nedvd richitori nyowani hai chiri kupisa shamwari zvekuti ipapo munhu anga nesatellite dish anga nefilipawo kana elsat ya ndozvanga zviriko nguva iyoyo so inini ndovandaronga dhiri rangu so this is pakati pemadays no it was a friday um, mafridays angu ndaiti tikabva kuchikoro kuma1 ndotraya kumboona kuti tv iri kubvuma here kana yarambawo zvatongoramba ndomboti kubhora two minutes then time time ndozoti kwana kalo ga handiti ndageza makumbo bcause pakapeti paisadiwa munhu ane shena ndorova makumbo angu bhobho ndoenda pana kalo tobva tatanga kuona maafrican movie so madvd achisvika african movie yaitosvika ine part 1 part 2 part 3 pasame dvd ndo advantage yacho zvoti maigona kupedza kana kuti 7 hours muchirova series yeafrican movie so madese yafamba nana jango jango is the king of the jungle ha movie baba ah, ndasvika paya paya vachiri tori papart one zvabva zvangoitawo zvakanaka kuti takangotangirana tese varidzi vedvd neniwo muwoyi but vaizvinzwisa kuti ava vane trident hainyatsoona zvakanaka so let them come let them see plus zvaisazonakidza kuti mungobudirira handiti like this is 2007 pamboitwa hero to zero yaramba kushanda so everyone else is just suffering but imimi zvinhu zvenyu zviri kuita ende vanhu havasi kuzviona ona hapana point people have to see kuti you have a color tv mune masofa mune carpet mudn handiti so now ivo vaitodawo people like us to see and say hey haa sofa iri hey rakanaka zvisingaite you know or kumba kwedu manje tv yacho neyakafa iri kutonetsa that made them feel good now ndasvika papa tatogariswa pasi ah, ipapo mumba ipapo mudhara wacho naayitongoita zvinhu zvekungoratidza kuti inini handisi weklasi yenyu bcause recently anga atobva kupinza second wife so second wife ndo yataiona nayo mamovie first wife yange iri muproximity but yanga isingafarire zvekunyanya kuonekwa ah, you know taona zvi taona taona kalwara apa ini ndiri apa mainini wake alwara apa they had a good relationship zvavo zvekuti mudhara iyeye aimanaja barika rake zvakanaka now two hours into the movie kalova adedzirati ah mainini inini chi ndarowa nenzara you see ini ndiri kuona haa ipapa am unfaced handisi kufunga nezvekuti inzara futi zvenzara ngazvimbomira timboona kala tv timboona jango bcause hani nada kutokanda tumasase tokuti hei haa mamuvi amunawo anonakidza ndichifadza muchi muridzi wesini mamuvi aya hei hei hei hei kwedu isusu tongoona makatuni chichi chitongoona gringo nahani kusvika naafo hani hayo vachinakirwa nepraise now gidza ati ndine nzara eh, zvikanzi namainini ah sorry kalo kalo akati ndine nzara zvikanzi namainini wake ah you know what kalo um, eh, what you can do is get into the kitchen then pizza irimoyo yasara handiti eh, wongodyawo handiti then matoppings usasiye zvako uchingobva wangoisa matoppings ese eh, wobva uh, wangodya zvako because chi munin'ina wako anozongotibata pasa pakawani ipape pizza manje yandifungisa kure because pizza ndofunga ndandabva kuidya 2006 wacho napabirthday rangu zvekutoti ha vanga pakaipa pizza ndinzwe kuti vanhu vari kungodya zvavo pizza njee pasina reason akaluvepayav atoti shuwa here mm, mama mati ndopedza pitsa yese nematoppings ah, ini ndau chainditira kwiye ndechekuti why are they saying pitsa nematoppings isini kuti pitsa inenge ngori nematoppings pamusoro but you know hazvinomboyanyoda ndangoona kared flag i didn't want to acknowledge the red flag because paitaura nyaya yepizza you know ah, zvikatonzi ah, because apa apa futi hupfu chi hupfu hwava kutopera zvekutoita handifunge kuti tikabika sadza manheru munhu wese anokwana um, saka ndofunga tichatozongoita zvepudding handiti then pizza inozongosarawo yobva yazongodyiwa nechi munin'ina wake anenge akuzongodya uyoyo ah ndakucalculata ndikati guys ana obvious netv yawakatenga yavanayo nemasofa avanawo hei apa kurarira pudding amana who does that haa ini saka madhezi wayo you could easily say kuti yena handisi kurara ndiri kuenda unorara kwana nhingi as long as they know the person kuti ifriend yako chichichi veiko kuconfirmawo plus havanenge vachitoda kuti utoende so that pafood vanoti minus one now inini manje semunhu akangwara bcause ndaitapuraka faster fast ndikati no ah, ndikanonoka dhiri repizza kairi ndogona kutorohwa ten not ini ndirega ndichitomhanya kuden faster faster kuita kuti ndisazowanza mamovements handiti kuti ndingoti gagaga ndobva ndakanda mainini vakalo nestatement ndikati a ah, mainini e eh, movie ine mapati mangani zvikanzi a ah, kutosvika pati three kati ha ha saka mukiona yese nhasi zvikanzi ee eh, ha nhasi hatisi kutombokurumidza urara tichiita se tichiona zini ndikati haa kana maakutodaro because inini handida kujambwa because kalu anozouya mangwana achizondionidza kuti hanzi hee takazoona zve zvakazoitika i don't want him to spoil the, the movie for me ivo havasi kuonera gepi rekuti inini ndatonzwa kuti pudding ndikanzwa kuti pizza nematoppings ndiri kuronga nyaya yangu zvikanzi ah saka kana uchitoda hameno unenge wakutongoshingirira nesu nhasi ha ndobva ndakarova calculation ndikati bho iyo yaiita iyo bhobho ndabuda ndova ndatichi rega ndichitomhanya padeni saka kalo anga akagara pese apo asati asimuka kunoda kupinza saka ini ndikati kalo achitora akagara ini ndikati ndingoti ga padeni faster faster ndokumbira permission ndodzoka ndichimhanya zvototi mukomana paanozosimuka ndii ndatoo paground ndaapanzvimbo now ndasvika paten ndakumbira zvikanzi ha ah, bo mwana angu don't worry eh, its okay you can go handiti pana kalo apa panext apa ndikati e eh. zvikanzi ha ah, its okay plus mangwana akuchikoro akusi kuchikoro musazongoita musikanzwa ah, zvikanzi ko sadza ndikati aiwa haa don't worry zvikanzi aiwa tongokusiira because share yako inenge ingoripo uri mwana wepanapa tingazofa tazvizoregedza ndikati haa ah, kana kuregedza because ndikudhabhura kuti pudding vamana kurarira pudding munenge maita kudya yakawanda sei ndikati nhasi ah, ndabva ndadrowa rani rangu ndofunga ndakaita kadhira kakangondiitira zveabout three to five minutes ndatodzoka musheti nguva diki diki ah zvikanzi mameni ah watodzoka ndimene wakalawa ruda ndikati ndadzoka ndadzoka ndikutiraya kuda kuona but ndikutoona kuti mukomana ka kalo akutodikitira kudai kalo asatorowa ndinako zvekubvunza mati asatorowa pizza ndisipo yese vangoti gaga pizza inodyirwa zvekuzowadarerera ndinonongozira uchinyatsonzwa kunaka kwayo ndakaita hasha ndakanzwa kuviruka munoziva mumwoyo wangu wakarwadza ova munyatsonzwa kuti ya chakazondinyaradza ndichingoti manheru don't worry we're going to chi to have pudding and ill be there because this is four o'clock movie tangoona two hours maafrican movie one african one part yaigona kuita three hours iri one kozouya imwe party two dzimwe three hours saka ndine about ah, seven hours in the bank ill be here for that pudding ndino now ndaiza ndaiza ah, taona taona taona haa ah, nguva dzafamba jango yachandinyanya kunakidza here pudhingi ka ah, anyway haa nguva dzafamba vabva wazosimuka maini ndobva waenda zvavo kukitchen ndobva warova nicers nicers nicers vari kurova vari kurova vari kurova vari kurova ah gare gare tazodeedzwa wakomana shuya mutore chi chikafu chaita ah, mfana wakalanga atouyawo ah, tatodaizo kubudikira kukicheni kudaizo ndikuona ah, maziplate eporiji ya maplate eporiji ndikabada muchiuno soni amana kurarira poriji bcause wanga wakutasi wanga wakupera ndakugaya manje kuti paden e eh, yanga riri cabbage zvaro but at least ijembi haa apa kuti ndichimhanya paden ndatopakurirwa uko hazvichaite manje haa nda saka ndouya vanga vachiti pudding poriji haa takazongodya then gogo reereya ndorazonzi ah no e munin'ina wakalo akuzonzi ah sha hona kalo arowachi pizza yake masikati iwe uchitora gogo reporiji rere ndiraunzi chitora pizza yako iwo wodyawo manhera anayo so all along nemskillful dzandanga ndichirova dzese dzi ndedzoti vanhu makoko esadza neporiji ne, ne vachiti pudding the point yandinoda kungotaura iwani eh, point yandida kungotaura ndeyekuti taakunangana nevalentines taaku infact let me not uh, talk about valentines let me just talk in life generally kungoti muupenyu pane vanhu vanoita nge they have everything together everyone else will be complaining ah no vanozoda iso but pane pane munhu ave kuti munenge muchitombozvikwese nawo mega kuti ah mukore uno nenzara iriko iyi munhu ari kutaura kuti hanzi he chichichi muchiita maquestion marks handiti then but mozongoti aiwa but hachiti motopiwa pressure nemunhu iyeye kuti handakutosevhawo ndada kuenda kuzanzibar that thing chambokupa question yekubvunza kuti ah but pizza inombotaurwa chinzi pizza nematoppings here kana kuti ingori pizza apa matoppings angani mavegetables you see what i mean so you never know eh, mararamiro ari kuita vanhu and don't rush to get yourself maplans awo don't rush to think kuti saka kana akaenda kuzanzibar inini nda kutokwira ndege ka ndichienda kana kuti kucape town kana kuti ndichienda kana kuti haa kwakati you know da kutobva ndatozviitawo da kubva ndadai da kudai da kudai learn to resist that pressure you don't know what's underneath you don't know the real truth you don't know kuti picture riri kutorwa iri what's the story behind what's the story behind the picture and social media ndoyo kunyanya kutifurira kuti munhu akapiwa social media ari kubva ati ona iye asikana ndava ndareceiver ava azondidai so the girl is happy then you feel like your life yo haisi nyatsori wethi unzi wange uri potato kana kuti uri pumpkin no you not you know pato zviri kukupa question yekuti but mm, munhu ichokwadi here izvozvo its probably because there is something underneath chiri kuitika chausiri kunyatsa kunzwisisa chausiri kuziva secret yake yekuti sadza iri ndo pizza yacho iyoyoyo porridge ndo pudding iwo kunzwa kuti pudding wakupinda pressure anyway takungoti e, mwedzi uno werudo musaregerere kutengera wabi yenyu but don't be forced to do zvinhu zvausingakwanise kana uchikwanisawo ehe ita madana but kana usingakwanise haa usapiwe pressure usapiwe pressure nevanhu vari kudya porridge vachiti pudding you know so that's it see you next time